Eh, eh, eh. Hmm. uh-huh. Nanu. Dzɔ aƒe me. Ave gbɔ ɖe me. Matrɔ va va do akpe na wò. Enyo.
Jinje buwayɔ. Jinje buwayɔ. Buwayɔ ma ninamɔ. Esɔgbe.
Enyo ma dzo nù vɔ matrɔ va va do akpe na wò. Enyo.

Nuke na nèhe game alea? Ẽ, nunyo ɖe. Ɖe menyae be meɖo la dzra ɖo abe ame si tsi ta tsɔtsɛ ene oa? Ɖe nèdi be tɔnye wòabiam afi si yim melea? Ẽ, ẽ, kpɔ, kpɔ, ɖo tom. Nèle nu sia tsɔm vevie akpa. Nyemele didim be ame aɖeke wòanya nye kple ƒe kadede sia o. Vevitɔ àxlɔ̃ nye oge. Ẽ, ɖe nèdi be yeade le xaxa mea? Nya siwo ge ƒe nya mahe ɖe asi nèkpɔa? Ẽ, nèle nye dzrotɔ eye nyemable o. Menye vodada wònye ɖe. Ẽ, medi be makpɔ wò ŋkumezɔzrɔ̃ sia. Ẽ, meganɔ si kam nyɔ.
Menya be woakpɔ mía. Mɔdzi ye sia míle. Ɛv, aleke nèli na ɖo?
Hm?
Meli sesẽ ɖe, eye wòe aɖe. Nye hã meli nyuie ɖe, nèkpɔa? Meɖo nyui aɖe atɔ lili o. Ame lili, nu kae wònye? Mexɔ se be menye nu ɖetɔe o. Megatsi dzo he megaxa nu eh, kplɔ̃ ɖo ne matsɔ fia o. Ɛn? Va, eh, va, va ne mídzo, ɛn? Ne míakpɔkpɔ aɖe. Nu si le be yeatsɔ lili mee nye ya.

akula nenya o hana gble video lo nenya hmm. ne nye nye be wo le nye gble ala kpa ye lo ye nye meka ɖe dzi o bo le nye gble ala kpa ye wo nya mo si le nye gble ye mo nye be na ma o vie mo nya ma o vi mhm. ah sɛ ti fa mo ko nyi sɛ mi le o makula ne ga le nye gble ke lo nyaka wo nye sɛ mo le tu ɖe mi kple ɖetugbuvi aɖe si le kɔƒe sia me anu
Etavi nyo mese gɔme. Meganɔ aye mawo nɔ nudunɔ gbɔ nyo. Meka wonyo.
Etavi xɔlɔ nyo wonyo. Keŋ ɖetugbui sia tae le dzi la ɖɔli sukulu kɔkɔ si yi nèlea. Ɛ? Wò sukulu kɔkɔ si yi nèle le afli du si dea? Va le tafla tsɛ maɖo ta ɖo do. Ɛ le dzidzila flu ɖe nu bena yi dzi lae sukulu le míaƒe dua me le afisia. Atavi menye nu sia tae o. Azɔ vɛ nɔ dzadzraɖo ŋɔ le trɔ ɖo ta Afrique du Sud xɔsrati nya dze me. Atavi,
gake nye mɔ keke ƒe ŋkekewo mekpɔ wo gbɔ nu haɖe o ɖe?
Meƒo nu vɔ. Esia ta nɔ dzadzraɖo ŋɔ nɔ dada ɖe.

Le dzi la dzi amu ge. Hẽ? Le dzi la nɔ tutum kple tsi som kple amu geɖe dzva. Xɔlɔ̃ vevi ame eve woa? Hẽ? Eme ame ke wɔ nu sia kple o. Eme hunɔ ke wɔ nu sia kple o. Ŋdɛ eh, ne ɖe. Nya. Eh, nu ɖeka ye wònya. Ne nye ŋutɔ menya ale si eh, mawɔ dze mia ɖo kɔa, mevɔa. Oh. Ŋlɔ be nya ma.

Ɛɛ, ne kan ɖe dzia? Mate ŋu wuiɔ. Nye gbagba ga nunɔ le dzi nolo.
Ye ma. Enyo.
Evɔ mi jo.
Nya nyi me dana gbɔ. Ale susu bena ɖe tugu ɖe sia ɖe jɔ mo via. Ɛɛ, mama, mama ne le nya ma gblɔ sia ne o. Ɛ, nu ka te la be gblɔ sia na atavi ɖo. Yi ke na, ele na mama wɔm nu si dzea. Ele abe yi ɖeka koe nye ame si la te gbe ya nu la se. Ɛ, mama, me lɔn me sɔ ma. O kpakple atavi nya mi mate gbe nam be maga nɔ dukɔ kpli o.
Ɖe wò ŋutɔ wò nyo na tae ƒome ma ƒome baɖa wo nyo yi ke na. Ƒome ma wo menye ƒome nyuia ɖe o. O tafla se nyeme dzi la se nyame o. Nyeme dzi la se nyame o nɔ nye tafla se me ga gblɔe ke o. Ame ke nɔ tete be na drɔ ƒome me sɔ ma kpakple eƒe ƒomea. Nyawa.
Ɖo tum nɔ nye. Nyeme le afi aɖeke yi ge o. Nyema yi o.
Yi ke na.

Amuge, amuge.
Tibi ke, ehe, ŋdɔ na o. Ehe, ehe, ŋdɔ. Aleke ne fɔn ɖo? Mo fɔn nyi ɖe. Nyɔn blo ne gan nya kpɔkpɔ ŋdɔ. Ehe, akpe na o. Eh, eh, gake aleke ɖe tugbe nya kpɔ abe wo ne, eh, anɔ ŋdɔ kutu gbangba sia dzi zɔn ava nɔ yin ɖo. Eh, mo nyo ɖe. Ao, ne kpɔ a, emam, eye mo gogo aƒe me ŋutɔ hã. Oh, ao, ao, kpɔ, eh, ele be nanɔ te. nate makɔ edze be naɖo mɔ ayi ɖaƒe me. awo mehiã be nawɔ nu sia la. ɛɛ megaƒo nu ne ma yɛ xɔ ɛɛ waxɔ na xɔ ne sia xɔɛ.
enyo. ne be nele ma ɛ ne le kpɔ mɔ ɖo mɔ ɛ ɖo mɔ na aƒe me ɛ ne sia. akpe na o baba yi. ɖetugbi nyakpɔ aɖe le nye ɛ mele be nanɔ ŋdɔkudzi zɔn ɛ ne sia. enyo akpe kaka. Ah!

Amewo ge. Amewo ge. Ɛ eh, mama, mama me gbɔna.
Ne kpɔ ɖeka kuma. Hmm. Hey. Ni me nyɔna nusi tutu wònyɔ nɔna ƒo ɖe ne ese yo. Sivike. Ɛ.
Dotom. Nya ɖe li medzila gblɔ na wò. Le nyie bena nyea nye meblena vi kple ega ega nɔna vevi ɖe na ŋutɔ hã nenya nyuie ɖe. Ɛ menya ɛ menya menya nyuie ɖe. Sivike ŋkeke ame tɔn. Ƒe koe kpɔtɔ tsɔ tso gbe yina. Ŋutɔ nye be ŋkekea made mo na yi. Hã? Eye le ŋkekea me tɔn vɔ. Gake nyemekpɔ kpɔ le le naɖeke ŋu haɖo. Ɛn, mekpɔ naɖeke tu ɖe nya si enye kple mi gblɔa da ɖea nu. Tu ɖe mo ge mu, mekpɔ ɖi afɔ aɖeke haɖo. Eye gamea le nyivɔ lo. Ɛm, nusi tae menya esia gblɔ na wò ɖoe nye bena, nenye be ŋkekea made si mi gblɔa soa, Eye mewɔ nu si ƒe nya mígblɔ wa le ɖuƒe ne ɖa gakoto ƒe atɔ̃e nye ma. Ne ɖa gakoto ƒe atɔ̃ alo. Be. Ok, nyo, wa megatsi dzi o. Ẽ, egakpɔtɔ ŋkeke ame etɔ̃ alo. Wa do dzi va se ɖe esime gaƒo si le nama wa sue. Ẽ, me menye amɔgea. Enyo. Ela va me a, nyemablo o, ela mɔya no. Enye le gbɔgblɔ bena maɖu boto vi ma ko ẽ, matsɔ lilo la kpɔ. Avome ko la nɔ ẽ, avome tso kpɔ xɔ gena le. Enyo, menɔ te kpɔ.
Ha. Nya sitsa koe me le. Eɖe eve etɔn ene atɔn ade la su isi azã ɖea? Ne ŋkeke ama adea su eye mete wɔ nu si ƒe nya mi gblɔ wa, ŋutɔ le nye kotoku ama atɔn nye ma xɔe koe. Azã ɖoɖo me da nɔ nu, ma xɔe zi ɖeka yi na va me da nɔ me. Mena wa me ga tsi dzɔɛ, me ga tsi dzɔɛ, dze me, me ga ɖe funa ɖoku ɔɛ la kɔɛ.

Hmm? Mawɔ nu sia nu si nèdi mawɔ ne yeana wɔ. Eh, mawɔ nu sia nu si nègblɔ kpɔa. Hmm? Eh, gake na mayi bo nu kpɔ keŋ gbɔ. Ah, ah, mele no be nagayi ava bo nu kpɔ ɖe. Ŋutɔ kpɔ wò mo ɖa. Edze le mo no kekeŋ vɔ. Edze le ŋuti o. Hmm? Nèkpɔa? Enyɔ, eh, eh, nènya nu sia. Eh, eh, eh, fan, eh, fan, makpɔ du fan. Fan ya ɖe ko. Le be ma fan ya. Mm.
Ame aɖeke mele kpɔm la, fan la, fan ko la, sa. Ai, ai, ma nye. Ooh.
Nambe le dzodzom. Nu ka tae? Mele o kaka wò nu ge ɖe nye dzi me. Megabi dzi o.
Meɖo taflatse na wò nyɔnɔnɔa. Menye nye vodadae wònye o.
Enyo. Nye vodada wònye. Baba de mɔ nɔ wò nu ge ɖe nye dzi me. Nye vodada ye. Tafla tse nyɔ nɔ amegã nu ƒom nenem mɔ la, ẽ, ẽ, me wo vodada ye o. Nu ka te nu sɔ katã le dzɔdzɔm ɖe dzinye? Nu a du do mɔ ne ne didi ɖe o. Ao la ẽ, nye lɔlɔa, megaɖo nu ƒom tso ɖokuiwo nu nenem mɔ ẽ, ne sia ẽ, megawɔ. Ne kpɔ, mekpɔtɔ li kple o. Azɔ gblena yi ke na. Nu ka te nèdi la dzo? Ee, gblɔe nam, nu ka ta?
Eɖo tom na maɖe nua me na wò. Ee, mele dzodzom ale be mava wu nye suku kɔkɔa nu. Medi be mana nu nyui kekeako woasɔ asi wò le agbe sia me. Eye hafi nu sia wòate ŋu va emea, ele be made suku kɔkɔa ne mawu enu nyui ɖe. Ẽ? Ẽ? Ehiã be mayi sukulua ne mawu enu maxɔ nye ɖaseɖigbalẽa. Hum, le ŋutilã mea nye medzanɔ gbɔ o, gake le kaka nye dzi mea, nye be manɔ dzu kple yi ɣesiaɣi. Ne sia, e, e, kpɔ ɖa, xɔ, e, medi be naxɔ kaƒomɔ sia ɖe asi. Ne sia, ɣesiaɣi ame ayɔnɔ eye nye kpakple mía ƒona nu, ẽ. Nyemagblɔ ɖi kpɔ gbeɖe o. Kã ɖe dzinye.

Nu kae dzɔ ɖe dziwò? Ɖe nèwɔ dzre kple ame aɖea? Mama,
ele dzodzo. Ele dzodzo le gbɔnye. Azɔ si womam do ŋua.
Ame ka? Ekena.
Ha, nɔnye, ele dzodzo. Eyae le dzodzom ɖe tanye. Ele dzodzom elabena ta viavia tso gbɔ be neɖe asi le nunye. Nu ka wònye le mía nu? Nu ka tae nunye ɖe sia ɖe tena ɖokui ɖe aga ɖe mía nu? Ɖe woƒo fi de mía? Hɛ, hɛ!
Mègagblɔ nya ma ke o. Ame kae gblɔ na wò be woƒo fi de mí?
Mama ɖe medze ƒã oa?
Haa, mme sɔ ema. Womeƒo fi de mí o. Eye mí manye fiƒodetɔ kpɔ gbeɖe o. Eya ta mègana susu sia wòava tame na wò kura o, ɖetugbivinye. Esu nenema.
Melɔ̃e. Mama, melɔ̃e. Azɔ yi mele dzodzom. Medɔmeŋu ƒe ɖiƒe nanye sia.
Vinye lɔlɔ̃a, nu sia nu la ɖɔɖo le sia. Mama melɔ̃e.
Enyo nenema megana vi fam o, eh? Megaxa nu o, eh? Esu nenema ɖetugbivinye, hm?

Taflatse me nɔ tɔnye lalam be wòado go hafi nye hã mate ŋu do go. Ke ɖe nèsi le tɔgɔn vɛ ma? Mm. Ee, ɖe tutu sia wòxa nɔ sesẽ ŋutɔ le. Ɛhɛ, kpɔ ee, nèkpɔa ee, mm-hmm. medi be mado dzidzɔ na wò. Enyo. Eya ta makplɔ atsɔe ɖe nuɖuƒe le afi aɖe. Ɛhɛ, mm. afi ma naɖu ɛ nuɖuɖu sia si medzro ŋutɔ, eye matsɔ xɔ̃nye ɖe hã fia wò. Xɔ̃nye veve ɖe nye dzi la nya wò. Sika ɖe meli o. Eva mi dzo, hm?
Bebe nye la, esio kpɔ mi lɔ nye, ee, aziã kpɔ mi ta. Toro toro eha da mia. Ema unye ema da tsi me gbolo. Oh ma kula. Hey. Hey. Kale ne teƒe gblɔ me le eh me le gblɔ ne wa ne sui bena ebi ble me le. Hey. Esa ma be nukunu ene alo ne kpɔ nkuma be. Le kpɔ sentɔ.
Eh, ne sene tɔ hɔnye ekɔ tsɔ gaɖo la. Eh tsɔ gaɖo la. Nye velia.
Mhm. Eh, mɔ ma tsɔ ga nɔ ne nyi be nye me dzi ŋutɔ wa ma tsɔ nɔ ma tsɔ nɔ koe. Eh. Ne kpɔ agasi ame lɛ nɔ dada ne na miaƒe azã si dugbe mi le ye. gake matsɔe na o eh. abe ale si mi do ŋgbea da ɖi ene esu enye mi yi em vɔa gake le nyanu si ya em nenye be ɖe meɖo nɔvi nyɔnuvi anyi maɖe mɔ nɛ le agogo trɔ ah, ah. le nyanu si ta ya elabena nele bu zã ebu zã nele miwo katã mi wɔ nyi ɖevi o ebu kaƒe nya gblɔ nele esi tɔ sanama mawu nye eh gblɔ ne la esi mexɔ le tɔ gbɔ ya Megblɔe na wò be ne míele asididi ƒe nya gblɔmaa, meganɔ ŋdɔ kplem o.
Nyemadɔ ŋu kple wò. Nyemable o, aɖe nye vivina tɔe, aɖe mele asinye.
Ne megblɔ nya vivina le ɖetugbiwo nu, aɖe mea le ye, aɖe me fiam ŋutɔ. Nye evelia, le nya ŋkɔ yi si nyɔnu me ɖanɔ nusi si la ya, nyɔnuviwo katã ƒe srɔ̃. Elabena le kpea ku botovi ɖe sia ɖe le dua me. Enyo nya nyemegbe o. Hã?
Ne nya sia trɔtrɔ gama ɖo ɖa, tsɔe ɖo ɖa, tsɔe ɖo ɖa, ŋutɔ le nyee bena nye kple wòa, xɔlɔ̃ vevie míenye.

Ẽ? Wò ŋutɔ le kpɔe be nàga ame dzi vɔ, esia ta ele be mabiɔ mɔ. Ẽ, enyo nye ŋutɔ hã ame dzi be mava yi mlɔ anyi. Ke yi tsɔ ema. Ɛhɛ̃! Em, nya vevi ɖe li medi la biɔ o. Ẽ, nya vevi ɖe ŋutɔe wònye loo. Medi na la biɔ Yehowa mɔnɔna be, Em, gblɔe nam, em, afika, em, si so ma ɖe? Le ga se xɔlɔ̃ ŋkɔ kpɔa? Amoge. Ɛɛ amoge. Hei. Sale mekpɔ amoge ma. Ɛɛ. Ɖetugbi tɔxɛ ɖe ŋutɔ wònye. Edu ɖe ɖe wònye vavava. Hei. Ɖetugbi ma nu magblɔ kpa atɔkɔnɔ mi ye wònye ŋuti vivi. Ele nye dzrotɔ hã ma ɖe asi ti sɔn nu makpɔ ɖeka gbɔ lo. Nkata. Nye magblɔ yi tɔ vivi ŋutɔ le vi hã. Ɛm sivike.
Ɖoto ŋkpɔ. Hã. Ŋudzila nɔ nu xlɔ̃m nya sia, Nu ɖe sia ɖe si nawɔa, ele bena nadza ye. Dza ye sɔgbɔ. Mm. Emega be ŋudada nanɔ wo ame evea gbɔ dɔn nava ŋu gbegblẽ o. Esia ta nu ɖe sia ɖe si nawɔa, ele bena nazã sidzedze. Manya sese ne nyigbe wo ame evea wobe fɔfu ɖe zo. Nyemedi be nawɔ ŋudada o. Esia ta nu ɖe sia ɖe si nawɔa, ele bena nadza ye. Sale kpɔ ɖotum, eh, ɖotum. Le ŋku ɖem nye nyuie ɖe. Ɖe me di me fɔ na wa. Eh, ne me nyala me di ne wa. Chale je me mete dia ɖe la sinye me zana eh ne kwa. Me dona rɔba kpete eh hafi na dzɔ me eh. Nye me gana ɖe aƒe game ne ne mɔ ɖe. Stevie ke.
Eh. Ne la sakro alo nka ke zã ge ne lo. Nu si ko biɔm le tso gbɔ wɔ enye be na me gabe wa vodada o. Dia ye.

Meka vana gbɔnye be yeava kpɔm ɖe o. Meka va gbɔna le míaƒe gligɔmewɔna si nye abe ale si nèwɔnɛ tsɛ ene o. Nu kae mewɔ dze na nu sia? Ẽ? Gblɔe nam, ɖe nye nu megale dzidzɔ na wò ko oa? Alo ɖe nèkpɔ ɖetugbui bubua? Ao, ɖetugbui bubu. Ao, wò ɖeka koe. Nye ɖeka koea?
Le kã ɖe edzi be nye ɖeka koea? Mekpɔ eh, dzinye mele ʋuʋum o. Ne mablo dzinye dze ŋutɔ.
Hey. Dziwo dze kaka megate va le kpɔe ɖa wa. Mm. Kaka kɔ mate dɔ me dɔ ɖuɖa wa. Kpɔm ɖa. Ŋutɔ kpɔm ɖa nyuie ɖe. Medu na nu drana ɖo alia gbe sia gbegbe. Anɔ alakpa da ne dzila nyo bena metsu ta tsɔtsi kple susu bena mava kpɔ o. Gake nyemekpɔtɔ le nyo dzem o. Vi ɖeka na wole ŋu. Meva ɖe agbɔ nyo, meyina ɖetugbui aɖeke hã gbɔ, ekema ame ka gbɔe nèdzo yina? Nu kae le edzi yim? Naneke mele edzi yim o la, ẽ? Nyɔnu sia, ẽ? Nu ka? Medzi bena nye kple wò míayi ɖe nye aƒeme.

Awo awo nye ma gate ne o dɔ nye lava ƒom nɔ nye lava wa kpa nye do le se me. Evo ne vi ɖe.
Awo mo le vovo ne tɔ nye ŋutɔ nye ma te ne o ma dzo koe.
Gake nate nye nyateƒee lo. Eyi dzidzi aɖe nye sia. Sibike gbe megava kpɔm ɖa kpɔ. Nu ka ta? Nu ka wònye le edzi yim? Ee, ele be mae kpɔe ɖa. Mae eƒe aƒeme mae kpɔ ɖa.
Nya si gblɔm le na wa nya vevie la, eh, mègagbɔ la, nɔ na, nɔ anyi Awu, ɖe awu la, eh.

Ke nu si nele edzi yim le mi gbakple xlɔ̃nye dome nye sia, Mekpɔe dziwò mevo o, dziwò mevo o, elabena nètsɔ wò koklo ta dema si nele atame nu ale zazã le xlɔ̃nyea nu alo? Ke loo, nya aɖe le mia ame evea domea? Ne menyɔ le gaxɔ viviwo me ɖeke ma, ƒotovo lolo aɖe na wò. Ŋugbedodoa? Laden ka gɔme?
Nu ka gɔme le dzi Laden na? Ne dzi Laden gɔme agblɔ nam bena yele dzedzem kple nye xexlẽme mea, nenye be metu nu kpli vɔ oa, magawɔ nu sia tɔgbi o. Ɖo la ŋkɔ ɖo. Va afi sia. Ɖo la ŋkɔ ɖo.
Enyo, menya nu si ya. Nyemekpɔ ɖo ɣeyiɣi o. Mewɔa. Ma tu nu kple gabu me. Ma tu nu kple nye gbe. Kpɔwo ne ɖa. Mi gbazɔ. Ma tu nu kple mi gabu me. Nye me gbɔ. Ma tu nu kple mi. Mi gbazɔ. Hɔn viwo. Kpɔwo ne.
Si. Mo vɔ̃ɖi ŋutɔ. Aleke nàte nɔ dɔdɔm kple nye kple xɔlɔ̃nye aɖe o? Ee, aleke o?
Buɖe mo ne
menye mi kɔ ɖe nume nɔ gba kple wò ame bleble ƒe lɔlɔ̃ ma. Mawu la ƒo fi do na. Le vɔ̃ɖi ŋutɔ dɔme ƒo ɖi na o. Le vɔ̃ɖi ŋutɔ.
Hey! Azea, nu kae nye kuxia? Hã? Menɔ nya si sea wɔ miniti blaeve vɔ, gake mele nya aɖeke gblɔ nam o. Alo, lunato si nèda eɖu vɔ, gake nèsa tikea bua? Xɔ̃nye, nu si nedzɔ ɖe dzinye, mate ŋu akpɔe se o. Ŋkedzɔ.
Hey!
Hein, nu ka wònye? Tsibike gblɔe nam, nu ka wònye dzɔ? Nye kpakple Amoge míenɔ dzro, Mhm. ganɔ vevisese do na mía nɔewo. Abe ale si nèwɔnɛ koko ene.
Ɛ̃, etsotsoe ma. Mekpɔe. Avu metɔ kɔa ti sɔŋ koe va do le mía dzi. Nyemenya nu si tutu nekplɔe va aƒea me o. Ne le kpɔ nu si nedzɔa. Hey! Hey! Mawu ɖekae ɖe nye agbe. Mhm. Agbe vlo sia tsi kɔ nam. Ha! Nyememlɔ o. Megblɔ nya sia nɔ tsã va yi. Hã? Alekee mɔkaka fefevivi sia tom nye ɖo? Ao, gblɔe nam, alekee fefe ma tɔgbi la tom nye ɖo? Hã? Meklɔ ku ɖe nya sia ŋu bena anɔ xɔlɔ̃ ʋe dzim alea do axame. Gake ao, le be yee nye o. Yenya ale si wɔna veve sia nyuiɖe. Azɔ ŋutɔ kpɔ nu si neva dro tso meno ɖa. Adro bena woadzi kpatsa aɖe ta ɖa le nu lakɔn. Esimee nèxɔ ne la gakotokɔ ame atɔ̃ kpata le asinye, ame enye bena ha sia le ŋkɔ na yi gbɔnɔa? Nèkpɔa menye xɔlɔ̃ nyui aɖeke o. Mate ŋu agba aɖe ɖokuinye ɖaga le nu o. Nye menye xɔlɔ̃ nyui kura ŋutɔ.
Madina aɖe va tre nu nam o. Ne woagaƒo nuƒo ko ɖe? Le afi sia dzo le tame ʋum. Esi mee nèxɔ kotoku atɔ̃ gbata le asinye ɖe, menyae bena nu sia nava dzro tso me nɛ.
Hɛ, nu kae le ɖe nye aƒe me? O, esi nèle be dɔ kple ahiãvi nya vɔa, Nye hã nye me nyɔ la he ta fla tse. Ne tɔ buzi le nyaku me. Buzi le sisa hafi me va gbã ta no lo. Buzi. Me ɖe kuku gã ɖe na wò tsɔ kem. Nye ma tse nya vɔ wɔ nu sia kple wò ɖe. He ne sea, me ɖe kuku na wò tsɔe kem ɖe Mawu ta. He me ɖe kuku na wò tsɔe kem. Nye me nya va hia vi woe o. Ne me nya nye ma wɔ nenema o. He ne sea tsɔ kem la. Tan be wò agbe dzi bena ye me nyae be ɖekakpui ma nye ahia vi ye wò nye o. Ŋu menyɔ la ye meta nye agbe na wò, meta nu ɖe kpekpe na wò. Nye mate dzɔ movi kaka la va nɔ dɔdɔ kple ahiãvi o ɖe, tsɔe kem. Nye menyɔ ye la, xɔlɔ̃ vavã nye kple wò míenye, mègana nu sia wòama mía dome o. Meɖe kuku na wò, tsɔe kem, mele klo dzi. Xɔlɔ̃nye mele kuku ɖe na wò la, tsɔe kem. Medo tafla tsɛ, meɖe kuku. Xɔ dzinye se la, nyateƒe gblɔm mele na wò, meka ɖe edzi na wò. Nyemenya wò ye la, eya meɖe kuku. David. Baba ɖe na wò, menyae be nu sia la vɔ koe, gake menye nye didi o. Meɖe kuku, dzɔe kem le esia, ẽ? Medo tafla tsɛ gã aɖe na wò, ẽ? Tefla tsɛ tsoe keŋ ko. Meɖe kuku, kadede si nele mía domea, eɖo asixɔxɔ wu nu si nele dzɔdzɔm ma. Eya ta ŋlɔ be nu si nedzɔa, ne nàtsɔe keŋ. Eɖoa nu anyi. Ele be wònonɔ anyi.
Akpe na wò.
Hum. Ke, ci bi ke le mía me vea ku nu ɖe nua? Nu nye mablu anu si tutu wɔm wòle ye koe ma.
Judiki le dɔdɔ kplem eye wògale dɔdɔ kple xlɔ̃nye vevia hã. Hei!
Nu sia vlodoame ƒe naɖe wònye. Ɖekakpui sia, eto eƒe fli dzia nu le kɔƒe sia me. Eye ya ŋutɔ suisui bena míatsɔ kee nenema koa? Ao, mí mate tsɔ kee nenema o. Mate va me o.
Le nya nu si hea? Míatsɔ naɖe afiae si ye malɔ̃ aŋlɔ be kpɔ gbeɖe o. Ẽ, míatsɔ naɖe afiɔ ɖekakpui ma. Ẽ, hum. Plani aɖe le asinye. Plani ka wònye? Dɔ to va.
Nenye be va le nyi koa, míazɔ edzi zeɖekae. Ẽ, nye tsutsoe ma, míazɔ edzi zeɖeka.

Hei! Nɔnyɔ. Wɔwɛ na va ƒo dinu alia. Ha, ɖetugbui siwo va dzo dze dzinya ƒometɔ enyi mable o. Xɔnye, kaka manya, metsi anyigba bliba. Ye ɖetugbui siwo do kpo nu ma. Hei! Wò ŋutɔ la kpɔ teƒe. Eŋ. Hei! Sivike, kpɔ. Ɖetugbui mɔa, woƒo sɔgbɔn vɔ. Esia ta, ele be mazi lãmenu sesẽ ɖe le se gɔmea. Esia ta. Ele be nàdo dzi. Ɛ? Ne le gase ŋu hã ele be nàdo dzi. Alea koe mate wɔ nu wɔ ya. Gake weblo mɛ weblo. Kpɔ kpɔ, medi la sia ɖe kpɔ. Demɔ nɔ mɔ ŋutɔ me le. Demɔ na. Weblo gblɔ me le.
Hai! Weblo wa lo. Ɛ zin dɔdɔdɔdɔ.
Mawɔ bleb ɖe ŋkata. Mati nu bleble ka ta? Esime wolio le ƒo mea, mete wɔ naneke o. Azɔ va le gbe kɔm le dzinye le afi sia, kpɔ ɖokuiwò dzi loo. Le xɔ kutu kpɔ matɔ nya le ɖui le dzidzɔe kpɔm. Menye bena vevesese la va tso me ne yi koea? Kpɔ ɖa we. Megava na mati si do wò loo.
Mati nutɔ na wea?